Mi Gwynedd. Smaith, ie? Da iawn, dwi dda iawn, diolch. Ti'n dda di? Oedd hi'n gret, really nice. Twa, tywydd gret, a wyrgylch gwych, ti'n bod, ac uh, braf iawn bod yma yn Rodney Parade, yn canu caneuon. Yn union, ie. Syndod.
Um, so ti'n teimlo wedi perfformio yna? Ti'n really braf, so, dyna bod yn really mwynhau. efo'r gigio a teithio di dod i llefydd gwahanol. Wrth gwrs, dwi wedi chwarae yn gas newydd y blaen. Digwydd bod y gig cyntaf sy'n brydio yn eithon ni, yn y TJ sydd jyst ochr arall y llif yma. Dwi'n meddwl bod yr hen le chwedlonol wedi cael erbyn hyn, ond oedd y steddfod genedlaethol yn gas newydd y blwyddyn yna. Felly dyna lle nath ni'n gig gyntaf. Felly mae'n braf iawn bod yn ôl yma. Mae'r Eisteddfod yn dod blwyddyn nesa, ysgo, um, Eisteddfod Bro Wenyn yn dywe. Yndi, ie. Yeah.
Mwy o waith i ti'n dod. Ie, yeah, bse, yeah, bse na'n wych, ie. Yeah. A ti'n ti fysi ar hyn o bryd? Ti'n brysur ar hyn o bryd? Yn dwi, mae wedi bod yn gyfnod prysur iawn blwyddyn yma, yn gweithio ar brosiectau gwahanol, caneuon efo plant, caneuon yn y gymunedau, gigs, ti'n gwybod, recordio. So, dwi'n meddwl y peth gorau gan bod fi'n gweithio mewn cerddoriaeth bron pob dydd, bod fi'n cael chdi bach o um, gymysg, ti'n gwybod. Fes ni'n gwneud yr unig peth bob diwrnod sy'n ni yn bod, so mae'n neis cael gwneud pethau gwahanol. A wedyn, gan bod y ti gymaint o gynaion yn dy bac catalog di, beth yw dy hoff gan di? Pa, a, pa gan sy'n ti'n hoffi bod ti wedi ysgrifennu? Y can Gymraeg. Unrhyw gan.
Be sy'n dysbrydoli di? Pa gan sy'n gafel yn y ti? Ti'n meddwl, o, oh, sy'n ni di licio sgwennu hwnna? Wel, o, mae hwnna'n dipyn o gwestiwn. Pa gan, pa gan, pa gan sy'n ni di licio? Wel, sy'n ni di licio sgwennu rhywbeth a Hey Jude a sy'n ni di licio cael y royalties i hwnna i gyd, ti'n meddwl? Yeah. Digon lwcus, ti'n gwybod, wedi gweld Paul McCartney'n performu hi. tibod, anthem, tibod, so, dwi'n meddwl, i, i fi, uh, a dwi'n meddwl bod sy'n ddiddorol i fi efo caneuon ydy, dwi'n meddwl bod nhw angen gallu, os ti'n gallu chwarae nhw jyst efo'r gitar a llais, a bod nhw'n dod drosodd o hynna, mae hwnna'n dangos lle bod yna rhywbeth yn y gan, ti'n gwybod, felly mae hwnna'n wastad yn test bach, dwi'n meddwl, sydd gan y gweithio jyst, dod o hynna. Felly, pa can gwreiddiol i ti wedi creu yw dy hoff gan di sy'n mynd rhywbeth i ti um, pan i ti ben dy hun efo dy gitar? O, dim yn gwybod, mae, tymod, mae hwnna'n anodd. Mae, i trio penderfynu pa can di'n hoff han i dwi wedi gyfansoddi, mae'n un anodd, ti'n gwybod? Um, a dwi'n meddwl weithiau, mae'r mae rei yn gyneuon, mae gen i, dwi'n chwarae cwpl o rei Big Leaves, a mae Gwlith Fawr, dwi'n dal yn licio hwnna, a chanu hi, a mae'n meddwl lot i fi, ti'n gwybod? So, mae hwnna'n un o'r ffefrynnau, sy'n ni'n feddwl.
Yym, a beth nawr yw dy uchelgais di?
Wel, yn y uchelgais i di cario ymlaen, mwynhau cerddoriaeth, cario ymlaen, gallu gweithio efo cerddorion ifanc hefyd. Felly dyna, dwi'n rili, really, ti'n o'n i'n lwcus pryd o'n i'n cychwyn mewn band yn 13-14 oed, dyna bobl da o gwmpas fi, ti'n yn, yn yn helpu ni ymlaen y pethau, a dyna be dwi'n trio neud ŵan hefyd i pasio hyn ymlaen i'r genedlaeth nesa ti'n gwybod a jyst trio helpu nhw yn eu cama bach.
So wedyn ni fel cerddor a fel artist um, ti hefyd gyda label recordio dy hun. Ie. Yeah. Um, ti'n mynd i'r ysgolion ac yn um, wneud gweithdai a phob dim. Os yna rhywbeth dwi ti ddim yn gallu wneud, mate. Wel, dwi'n yn gallu chwarae ffidil, dde, felly dyna pa mae gen i ni Osian Griffith yn chwarae ffidil i fod yn y band i Potas. Wonderful.
Um, diolch yn fawr iawn i ti i ddod ato ni, ac um, o'r profiad ges i'r gwyl newydd eleni, bydde ti'n hoffi dod nôl flwyddyn nesaf? Wel, mae profiad heddiw yma o fod yn yn yr ŵyl newydd Casnewydd 'ma. 'Di bod yn wych a t'od dwi'n meddwl mae bob un t'gwbod gŵyl dy hyn yn gorfod cymryd y cama cynta yna a denu pobl a tyfu a tyfu'n ara deg hefyd dwi'n meddwl bod hynna'n ffordd iach o ddatblygu pethau ti'n gwybod a i weld y t'od y cefnogwyr oedd yma oedd yn mwynhau oedd yn eisiau eista a gwrando mae mae yna graidd da yn fanna Felly, um, bys i'n wrth y modd dod yn ôl mae ella efo'r band blwyddyn nesaf neu beth bynnag.